Ah, Sami, eh. zvoiti mukuona ipapa paka ndine imwe stand ndinoda kutenga kuharare uku because pane motikari dzandiri kushipa handiti dzikasvika kubva kujapan ndine ndamboitawo zvimari mari saipapa idea yanga iri yekuti kana project mangobata zvakanaka chete mari pedza makutotanga rimwe project futi Aiwa, ah, isusu tinosuta tsano musadikire musadikire imi panongoiswa mari munopaziva mm. as usual mm. tsano eh, chakatomanya manya isusu vakomana vazvotopera basa rofambo eh. hatimbo haisu everything is sorted eh. tomunoona ona nevie pana nevie pana
bhozi mukonoti ndikunakirwa even the way yamakaleya nayo chi mabricks foroma renyu iri kuratidza kuti aiwa arakashanda Ah, iko zvino zvisiatichade kurova zviye zviye zvedu zvingurova takangodai eh, eh. ndosaka ndakatoti chi rikandiroechi si structure yakadai so hayi ngatisatoti building kana istructuremuona tsano eh. at least kana makundiratidza macolors akadai mm. i'm able to trust you handiti mukuzviona havatomboda kana edrink eh. apandakachadidikitsano ah, ah, the other idea ko pamawindo maita sei manje window window ndanga ndakaisa one one ndakasanisa one alright hayi munonotenderera muchiona ha feel eh. free ko yati ndimushandi wedu mushandi wedu eh. eh.
bana tsana ah, kawedha kekuno ukatori fee uku kwete kupisa ha zvekuti da kuti mumbosvika kutanzania tsana moziva kuti momboona ana kilimanjalo kai ana zanzibar kwakutotonga mari yenu kwangu kudarika kunoku tsare tsare tsare mune mutodya mari nehazvadzi yangu ah, Andiri. Ah, ah, but still kuno kune kakutaka ngekakuda kutoenzana because environment yekunokuka it's like tichiri vashoma. Alright, right. Makagona hai, eh.
makagona pa makato ndi kutsvagira ini na me professionalism yezvinhu izvi eh. zvema land barons chichichi. Apa eh. patongoda ito atongotama ah, kupinda msiteni mwana. Tongotangira pana. Eh. Unoona pane chigwenzi icho chegreen icho. Eh. Ndipede pese baba. Ndipede. Ndipede. Apa patinobva tarowa takadai so.

nezvidhina izvi motsvaga kadanga kekusotaanda ukakanda nechi ipapa apa panadaurwa kaka gadheni ke michiri eh.
hameno apa mama titoisa gedhi papi feel free zvikai nandakasanoisa fenzi ka mustructure uyai uyai uyai uyai munyatsoona tsano asi uku kuma kabva matoisa cottage yekuti kaboys kaikombotsvaga munhu ari kugara pana pachigare momo ayo eh. boys kayana ndakavaka pandakaya kunoga aisakaya kunogu richiri dongo guys eh. eh. saka ndandakaisa ndo mandaishandisa then vanango ndichi sinzi tsano vari kumhiri pavanodzoka imba yavenengeaisotera mumaikai saka makies ameno
tsano eh. mukuti ikwe kana muchiti structure yangu iyi handiti imba inde iyi here aiwa no hayi ndeye vamwe iyi handiye vamwe haticha vake maold bri wani munhu anogara mu eight rooms ari one andangoti for the meantime being structure yenyu iyi apa padai tatoona toti gedi torisa nechekuameno toisa nekumabvazuva tsano zvamutaura zvimeke sense kana imi muri kutaura kuti iyi ndo imba yemari yandakakutumira kuti varitoda ismend yeplastering aiwa hazvimeke sense tsano hazvimeke sense because ihave given you a lot of money ka and what youare telling me hazvisi kubhalansa tsano ah, i think mune musiri kunyatsokakulita landscaping hamusikuiona yakaitika ndozvinhu zvakatotidyira mari stereki takakutori kusango chaiko chaiko miti dzese dzatakatanga kubvisa ndokwakanyanyopirira mari zvekutoti apa ndaida kuisa iri babd waya ndobva ndangoisa mabarikedi plus kunokwanakira kuti tiri museri mehaiway manje apa zvipipipi ngoita se nekuti kungokwirira kuseri uku tsano
foroma yakarova zvidhina izvi ah. iri dhina risingaite kana 20 cents ndora munditaura kuti itse first brick dhina mundikwanire mi first brick munokwanisa kumezha nespirit level ndo exclusive brick riri munomu ndindega ndakwanisa kutenga pana tsano mabricks amakanditumira ndi ayo kwete zvamundiratidza chiiko chamandivakira pa tsano wandirwa wandirwa aise tangoita zvinhu zvekuti tisitega tedu ngori nazvo tsano ka musade kuita kuti titewe kakunyengana mukanwa chiiko ah chera
Muri sei?
Eh, makasimba.
Chiripo makadiko?
Ah, tina.
Chii chikunetsa? Munenge musiri kuwirirana? Tsano vaoneseka ndimi muri kwamazena. Towirirana haingoti mkwasha wangu ane problem yekutaurisa kwei. Kutaurisa kwei kwei makandiitira matakanyanya kadai wose mimi. Ndokwa mukunditaura ti problem. Kana nemi wambo yembo ndiudze zvenyu. Stand iyi zvine chimudhuri ichi kuvakwa kwachakaita ichi. Tikati mudhuri we 500 dollars zero. Structure. Iyo structure yacho tikati structure ye 500 dollars zero. Ah. 500 chi 500 dollars ndakamutumira mari yakawandisa ndakamutumira 10000 akanditaurira ndi kuti ada kuvaka ndopa 7000 yestand ne extra money literally 20000 wontaura kuti zvinhu ndezve 20000 nekastiendi aka aka kanzungu aka ndokanutaura kuti ndeke 20000 mari yacho yakatouya kudhara ah, mari yaperera background chera mukuziva take akunokuti ari mabhushesa riri dongo chibvisa miti ichirwa maclearance ese vana valandscaping ese but still tsano kanyangwe dai muri kutaura kuti makaita mukasvika pane bhutsu zvekuzovaka kudai oso here
aiwa mukureva kuti makatumidzirwa mari iko imi 20000 kuti andivakire kanhu kakadai oso inini ikubva yabuda iyoyi pa 20000 kana nemiwanoti vekunze kwenyika munenge makangwaroo zvemamangamangari imi mi zvese zviri kungobuda zvekuti kuna Danho uku iri kubetsera vanhu kuvaka muriko kunze kwenyika muchiuya zvinhu zvenyu zvese zvatweti sorted. Ko munhu weukama ka nditsano ka tsano vati vanovaka zve vakaita building. Izvakatsano marambana nevakadzi maunza musha yedu. Matinonzi chi?
Chandang.
Chandang.
Oh, eh. Chandang.
chandang inokubetserai zvamuri kuda zvese motaurirana pafoni kuti imimi mukugona kubhadhara sei imimi munobhadhara installment here kana chii building materials zvese vanokusupplyai zvese kubva kupa kutanga maplan paper zvese zvekukanzuru zvese musinganetsani nehanzari dzesaka tsano ndokwamakatadza kungoendera ikokoko mungotora kamari muchiendesa kokuchandani yacho ndekuvake mbe kumusoro ikwana kuda yelo e yandaitumira mapikicha e yakanakanaka e iri musoro saka makangodii kokuita izvo izvo zvinoitsano
ruoko rwanyu rwekuvaka zvinhu zvakadai ose tsano ndoramutaura kuti ndo ruoko rwenyu rwakatorwa ipapa chiiko icho ichi chinetsano ayo ini hazvindinetsetsano inini hangu munopesana nehama vanhu vari kunze kwenyika uko zvimwe zvinhu munongotarisawo pamafoni apa aiwa titende ambuya matichandanga nditi ini zvandichaita tsano ndakudawo revhesi yemari yangu inini yamuri kutaura kuti makaita se makashandisa panapa ndoenda kuchandanga iyi structure ino yamuri kutaura kuti its a structure muchaona zvamuchaita nayo imi saka chandakukumbirawo tsano iri fund yemari yangu Ini hazvida zvekunetsana nemi. Ichabuda papi ko mari yacho na ipapo? Ndapedza nemtsana, hazvida zvekunetsana. Uchaiwana papi mari yo? Ngatsetenge takuda takakurangurana sterei kanidi. Hakusi kurangurana, indataura kuti kana musina mari yangu ndizvozvo. Iyo ndio ichaita mari yako yeroora inoyi. ndabhadhira mari yako ah, kupiko vanhu vejoni dai vakatondipa zvavo mari iyo ndakatoshandisa zvaitobuda vanga vasingazive kuti kuna chani chani mukoro uno uchadyirwa mari nehama dzemukadzi